Awite an inzan movie kan en chu a hmeichhia kha zei khawp mai ta raw. In nu zei ka ti zawk daih. Kan nu chu zei zawk a maw. Han sawi teh. Kan nu chu zei zawk a maw. Kan nu chu zei zawk a maw. Ka rawh awite chau a dawh ve tawp ang ril a ṭam. Ai, dawh nghal tawp lo ang. Chawsem tu ah ṭang phawt ila a tawpah kan ei ṭeuh dawn nia nih loh chuan mi lo man chhuak palh ang. Ruko zara, sabar kar. Chawhmeh in duh belem, chawhmeh in duh belem. Chawhmeh in duh belem, pu te u, nau te u. Chawhmeh, chawhmeh, chawhmeh. Pu naupa chawhmeh mi lo pek belh teh. A tawk em u naupa. Abe sale. Ka pa cheng sawm min lo pe. Khale. Hei, mawi ba lo kal teh. Eng en ta apa? Ka fapa, hei ka hrilh duh che, i thil lei duh kan dawrah a awm a nih chuan dawr dangah lei kher loh tur aw, kan dawra mi lei zel tur chu chu economics a ni. Tichuan kan lo hausa thur thur mai dawn ni, hrethiam em? Awlea pa, ka hrethiam lutuk e. An nih chuan khawi zo zial cheng sawm an. Unaupa! Unaupa! Ui, ngai leh lo. Unau pawi te rong kal rawh, chhun chaw fak ang. Mawi ban min hmu reng lo, mi ka lak loh em hi, kan zo luah lawng aw. Lo kal rawh awite, i ei zuai zuai anga i thawk leh mai dawn lawm, puar phawt a tha. Umm ni chuan ko kal. Eng nge vawiin chhun chu kan ei dawn a. Hei samosa lian tha chi. Eh va han tui leh dawn ve. La ta che. Ka la paih lo, ka lak chuan chumi zat man chuan lo retire si rawh, cheng zanga in offer a awm tih vel a rawn sawi leng a. Pawisa nei lo nen a inbil thlawt lo. Eh ni dawn tak maw. Ehe, thian te an min rawn call ve mial ni hi, kan la lawk ange aw? Hello. I buai em? Buai lo e. Ani chuan hotel ah chicken biryani kan vei dawn mun le. Ee aw aw, rei lo te min lo nghak rawh, ka rawn thleng nghal ang. Ehe, thian te an chicken biryani treat dawn che lo, kei pawh ka in treat tir ve teng, in call ve teng. Aw, call rawh, call rawh. U Naupa Khiang te, company maw ka tia ka lo la duh lo a, chicken biriyani chu min treat ve la. Mobile a ka sawm tawh, hna thawk rawh. Enga? Hasawi chiang teh i ti tak tak a maw? Eng nge an ta mawi bal? Kan pawisa Gandhi-a kha a lu rawn buk tawn ti. A lu buk a? Aww! Khale, chau plate khat leh momo plate khat va lei rawh. He ta mawi bal samosa lo lei rawh u, lo lei rawh u. Mawi bal u naupa samosa inzam an nge? Samosa pakhat hi sawm hnih man. An nih hmarcha hi. Hmarcha in man nei lo, a free nih kha. Awle, hmarcha hi ka lo dûng e. Thiang te mi maw lah min ngai mi? Samosai lei chuan hmarcha free tihna ni mai lawm. Hrethiam ve mai ta che. Mobile napa min lo lei ve teh, min lo lei ve teh, pakhat chiah ni mai pakhat chiah. Unau pawi te lei e, harsa nauh hlei nem. Unau pa, awi te hi ice cream rawn pe ve ta che. Ti daih la maw awi te, vungi kha mipa dangin a rawn phur. U Naupawite te eng nge ti dawn? U Naupawite te! U Naupawite te! U Naupawite te i ice cream te leh chu rawn aizo ve ta che. U Naupawite te artui pakhat eng zai nge tih? Pakhat cheng riat man a nia, sawm ngaiin paruk a ni mai. Sawm ngaiin paruk a, awite i va han ti tho thei bik em em ve. Aw, ngawi rawh, artui zuar thian ka nei lawm, kan call a nge. Aw, call rawh, call rawh. Aw, mawi bal naupa, eng nge enta, mamawhna min nei imi? Khiangte i va han ngaihawm vung vung ve. Chuan, Artui kha eng zai nge i zawrh thin? Ka dawrah chuan cheng sarin ka zuar thin a, sawmngaim pasarih te ka tia, mahse nang chu i bal avangin sawmngaim panga a ngai ang. Kha leh u naupawite, sawmnga man chu ka lo la mai ang. Kha, pawisa i la rawh. He Khiangte i ka be leh tawh ngai lo ang. Kan mawi bala te thiannun chu in va han naupang chhia em em ve. Lollipop te in hmuam tak mai. Wadia kal tha leh ro. Ka rin dan chiah. Awi teh chawhmeh va han nei loh em em ve. Ni e, mawi balu naupa pawisa ka nei thlawt lo ni. Da teh da teh, rawn kal rawh, hotel ah Biriyani ka treat ang che. In thla hrum lo la, lo kal rawh. Yei teuh dawn i. Na thil hi chawhmeh ai khi chuan tui hmel zawk tiraw. Ehe, hei oi te, thiang te, local ru mi chan chua tur kan nei. Man maru man maru kan chan chuk man lo nge. Hei ding ro ding ro ding ro ding ro. In ka han chak dawn lo tak. Una pawih te, cheng hnih milo pe teh.

Half nge full? A half in nge full in? Full, full in. Lekin ek second. Awi te rawn kal rawh leng ang le. Khiang ah min hruai ve in tum lo mi? Mawibal i hmu ve reng lo mi? I leng tawh lo nih hi. Kal ra. A nih chu mawle lo va leng der der mai teh u. Mawi bal naupa lo chuang rawh lo chuang rawh. Mawi bal naupa ni test a sia hei puan te i khum rawh. Hei awi te nang ni thinlung kha lehkha va zir ro. Hei iphone lut rawh instagram ah. Pu naupawi te ka kal ange. Hei aw paw, lut ve nghal rawh youtube ah. Hei aw paw, lut ve nghal rawh youtube ah. Aw paw, lut rawh, lut rawh ka ti chu. U Naupawi te lu meh thei e. Tawn lawm ni bal te. Meh tui la ngai em ka hman hmawlh tuk a keimah hi. Aw he mite hian men la tum a, pahnih tihna a ni chu. Pahnih a, a hrim hrim in u Naupawi te engzah nge lu meh man hi. Chengza chau. Chengza a,

Pu Naupa Awite zan hnisam nga aw. Awle, phone pay hi engko pay ang aw. Awite tah khan pay suh, helai number ah hian rawn pay rawh. Nihchun hei engin dah si? Car hmasa khan a chhe daih alawm. Awle, nihchun tah hian kan pay nge. Umm, ka rawn pay tawh kha. One week later. Pu Naupa Khingteng zah man tur nge? Zah sawm nga. Mawi bal naupa, he QR code hi chhiti sia khawngin a pay na tur dang kha a awm a. Khawi ka hlawh tur. Engzah ngei hlawh cheng sawmhnih. Engzah tur nge cheng sawm ngani mai.